Kandi omuheereza waawe eihangwe eri ndi Bobs Gad. Abaho. Pooriisi y'omururembo rwa Kampala nana emyanya egyehinguriize eshahwiize amaziina g'abantu bashatu abarikukundwa bundi nuuma aha bikwatiraine nana okwiiba ebyamaguzi na munonga ebirimu konteyina y'omwaani eyaabaire neebarwa omu bukaikuru bw'okuhika magana ana nana nshanju Omupiha eza Uganda arikugambaho n'abanyamakuru aha mbuga nkuru eza Poliisi eizooba eri. Omugambirizi wa Poliisi ya Kampala y'emyanya egyehinguririize Patrick Onyango nashoboorora ngu abanyakuteekateekwaho barimu Said Karole orikukira kumanywa nka Bogere, harimu Joab Muchunguzi hamwe na Juma Musisi orikweeta Young Mandela nainga shi obundi akeeyeta Masape. Okurugiirira ahari Onyango, omushango gw'okwiba ebintu ebyabi by'aha ruguudo, Gukareetwa aha pooriisi eya Kawempe bwanyima y'okwiba omwani okwabaireho ebiro abiri na mwenda by'okwezi okw'ikumi na kumwe okuhitsya ebiro makumi ashatu by'okwezi nikwo kumwe omwaka ebikumi bibiri makumi abiri n'eina. Okucondooza omu nshonga egi kukaija kwashanga ku ekimotoka ekyabaire kyekoreire eraatiri nari shi za kiro z'omwani z'okuhika emitwaro makumi abiri na gumwe na nakakaaga ezirikubariramu obukaikuru magana ana na na nshanju, ekimotoka eki kikaihwa aha muhanda gwakyo ogu kyabingiza kutamburiramu okuruga Kasese okuza aha Inland Container Depot omuri Nakawa, ahu omwana ogu gwabaire gushemereire okutembekyebwa enyima enyonyi bakagutwara aheeru y'eihanga. Abantu bataano bakwatsirwe omu nshonga egi kandi nibajunaanwa omu bikwatiraine n'obushuma nibwo bumwe reero abandi bana bo baceesherekire omu mwina gw'enyamurimi. Onyango ashabire abantu abutoosha okurugayo bakaha amakuru agakubaasa kuhweraho Pooriisi omu kukwata abantu aba. Omureeberezi w'obureeberezi bwa South Ankole, Right Rev. Nathan Ahimbisibwe nahabura eminyeeto okwetantara obushambani. Bishop Ahimbisibwe ebi abigambire eizooba ry'enyimabazyo Omu kiteerane ky'eminyeeto eky'omurundi gwa Ankole eky'omurundi ogw'ikumi eky'obureeberezi obwa South Ankole ekibaire aha kibaire omu ishomero rya Kyamate Secondary School omu disiturikiti eya Ntungamo, omushaija wa Ruhanga ahabwire eminyeeto barikurenga enkumi ibiri na magana ataano abaire baizire omu kiteerane eki okwangira kandi bakeimura ebintu by'okwegyereza obwe kandi na n'okureebeka ngu baayangira kimwe ebikwatiraine n'okunywa amaarwa nainga shi kukozesa ebitokozabwongo. Omureeberezi nabwe naagira ngu eri igyenda hariho abantu baingi abarikuba baine emitima mibi kandi barikukozesibwa Sitaane, abarikukozesa empeiha okwenda kushendashenda eminyeeto ngu baze omu by'obushambani n'okushambaitukana na n'ebindi bintu ebyaakugira ngu terikuteebana na n'engyesho ez'Ekikristaayo.

Nahabwekyo Ruhanga ataine ekikimurema nti yaagira ngu abaana be ebinyeeto nibiija kurugamu abantu b'omugasho. Twaruga omuri Ntungamo tukaza Tororo, Pooriisi y'okwo ekwatsire abakazi babiri aha bikwatiraine n'okwitwa kw'omukazi orikumanywa nka Immaculate Awor w'emyaka makumi abiri na munaana hamwe n'okumwibira omwana we w'okwezi kumwe okwetwa Jane Anderah. Banyakuteekateekwaho abarimu Eseza Nanuzi, Ruhukira Kweta, Pretty Nalunga hamwe na Beatrice Awor batwairwe omu mbuga z'amateeka bwanyima y'okucondooza omu nshonga egi erikugambwa kuba akagwe kaagwereire aha Panorama Cottages Guest House omuri munisipaarite ya Tororo. Okugira pooriisi, abakazi babiri aba nibagambwa kuba baabeihabeihire Awori okuruga omu maka gye omu kyaro ekya Moriwa omuri Paya obwo barikumubeihabeiha ku arikuza kukorera ekitongore ekitari kya gavumenti ekiraamuheereze obushagiki ekirikuheereza obushagiki abo abakazi abarikuba baherize okuzaara abaana. Bwanyima y'okumubuzabuza atyo akaikiriza, ba nyakuteekateekaho aba batyo bakagyenda baapangisa ekishengye ahari Panorama Cottages aha biro bishatu by'okwezi kw'okubanza omwaka enkumi ibiri abiri na etaano, ahu barikugambwa kuba baayitsire ogwo mukazi batyo bakamwihaho omwana we w'omwereere Andera. Omushango gukaija kumanywa bwanyima ya abarikukora aha loogi ezi okwija bakagwa aha mutumbi gw'omugyenzi Awor batyo bakamanyitsaho aby'okwerinda. Okucondeza kwa poriisi kukahika nigutandikiraho kandi ekyarugiireho okukwatwa kwabanyakuteekateekwaho kandi na n'omwereere ogu bakamubeiha omu byara. Banyakuteekateekwaho bakwaitse nibagareeberamu nk'enshonzi obw'okucondooza kurikugyenda omu maisho kandi nibaija kuteebwa omu mbuga z'amateeka bajunaanwe emishango erimu ogw'obwitsi hamwe n'okwiba omwereere okurugirira ahari pooriisi. Obu enshonga z'Abanyarwanda zikigumizamu kubuzaabuza abantu baingi, ekikozesa ekyo hati borekire okukwatwaho aha bikwatiraine n'ehururu y'okuhandiika Abanyarwanda n'okubaheereza endangamuntu Obwo bagumize ngu bo endangamuntu zaabo nizikira kukwatwa ab'ekitongore ekya nira, kyete ekya National Identification and Registration Authority. Frank Gashumba orikwebembera akakiiko ak'abarikweyeta abavandimwe omu rukiiko oru yaashutamisa ahari Speke Hotel eya Kampala omu wiikendi ehikire amabega naashoboorora ngu batwire nibajonjorwa munonga na munonga ekikuhika aha kutunga endangamuntu ningashi okutunga empapura baaba nibenda okuza aheeru y'eihanga. Naashoboorora ngu, Kwonka ekikoosi batainire ahabw'okugira ngu nibabaasa kwija kutsigwa enyima omu by'okuhandiika Abanya-Uganda, eki arikugira ngu gavumenti eshemereire kugira oku yaakireebamu ahonaaho. Ab'akakiiko aka k'abavandimwe nibajwekyera Abanyarwanda bakuhika emitwaro nka makumi abiri na mukaaga kandi baija nibatunga akakumu aha bakuru okuruga omu bakuru abarikujunanizibwa eby'okutambura Okuguma aha kuza omuganda aba Immigration hamwe n'abakuru kuruga omu nira abu barikugira ngu nibabashaba ebituga kaingi birikubarwamu empiiha nyingi nangwa obumwe nibabashaba na milioni ikumi na itaano okugira ngu bakaabakorera za paasipooti. Okushaba oku nikwija obu aba nira beetegwire okuhandiika abandi banya-Uganda barikuhika obukaikuru ikumi na mushanju abaakize emyaka ikumi na munaana. Otwo tuziga na katongyezi ibiri Radio West Radio Best gaba mpero dakiika n'omushanju zaturuka omuri shaaha mushanju z'eihangwe. Aga n'amakuru agu nakuhira obuseeri bw'emyatano y'eihanga ryaitu erya Uganda. Omukazi w'emyaka ikumi na munaana ow'oburugo bwa Dalit okuruga omu omu mashuuma g'eihanga erya India omu kishanga ekya Kerala naatungwa akakumu abashaija nkaaga na bana ahabw'okumukozesa omu by'omubonano okwiha Abu yaabaire aine emyaka ikumi n'eshatu okutsibwa ahitsya emyaka ikumi na munaana. Poriisi yakwatsireho abantu makumi abiri na munaana omu bikwatiraine n'omushango ogu kandi abashaija abaingi abaakwatsirwe tihaine eki baagambire aha nshonga egi. Ba nyakutungwa kakumu abari ahagati y'emyaka ikumi na mushanju n'emyaka makumi ana na mushanju barimu bariraanwa b'ogwo mukazi abaabaire nibamutendeka omu by'emizaano, banywani ba ishe Okurugiirira ahari pooriisi, omukazi naagambwa kuba omushango ogu gumanyirwe bwanyima y'ekikosi ya bamwe omu bahuumuriza abaabaire nibakora na gavumenti okutaayaayira eka y'owaabo atyo akahendera abagambiire enkoro egi. Omuganda g'aheeru y'eihanga, Purezidenti w'eihanga erya Ukraine Volodymyr Zelensky naashoboorora ku ku atakiinemu nshonga okuhayo embohe ibiri enzaarwa za North Korea okubaheereza okubagaruzayo ewaabo omu Pyongyang okugira ngu nawe akaagarurizibwa zimwe omu mbohe ezaakwatiirwe omu rugamba ezaakwatiirwe Russia. Ab'ekitongore ekirikujunaanizibwa eby'okwerinda ekya Security Service of Ukraine, SBU, nikishoboorora ngu omwe omu baserukare babiri aba akagambira abakungu ku we yaabaire naateekateeka ngu naaza omuri Russia kutendekwa beitu kutari kuza okurwana. Ogu bakamukyebera bashanga aine endanga muntu erikumworeka ku ari omusirikare wa Russia beitu bakashanga eri omu maziina g'ondijo muntu gatari ge, rero we ondijo omusirikare yashangwa ataine bihandiko. Aba SBU nibashoborora ngu abashaija babiri aba bakatwarwa omu nkoma ebiro mwenda by'okwezi okw'okubanza kandi bari omuri Kiev ahu bakwaitse nibatunga obujanjabi. Ba nibagamba ori Korea wonka kandi okabuuza akasyo n'akahindu, babaire nibahwerwa ku ab'ekitongore ekirikuruga omu ihanga erya South Korea ekirikutata ekya National Intelligence Service. Aha Rwamukaaga, Zelensky akaba yaashahoize ebishushani by'abashaija babiri abakwatsirwe kandi naagira ngu naija kukora ekikubaasika kyona kugira ngu yaabahayo kuri noogira ngu nabwe nabamugarurira embohe ezaakwatiirwe omu rugamba eziri omu ihanga eryabasha. Ompurikiize, niga agu naabe nkwiniire omu Runyankore, Rukiga, Hana Riga na Katonyi Izibiri Radio Studio Best Gampurire, Ninkwendeza Kyamushana okukubeera nungi.